u l-Greċja. Natalie tħobb ħafna n-natura u fil-fatt, ix-xogħol artistiku tagħha huwa spirat ħafna min-natura. Natalie lura fi tfulitha lil ommha dejjem kienet tirrakkuntalha u tgħidilha jiena la nikber irrid ngħix fi djar minn dawk tal-butir. Imma djar tal-butir liema huma? Lil Natalie konna rajniha fuq ir-reality ta' one Licorice meta kienu marru t-Tanzanija. Natalie li għandha spirtu avventuruż tirrakkonta kif mill-avventura kollha ta' Licorice l-iktar ħaġa diffiċli għaliha kienet li tittallab in-nies. Wasal issa l-ħin biex jibda Prime Time, għalhekk eqpgħu hemm. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new site to Rona. At Continental Cars.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time, illum jibda l-weekend u ħa niftaħ il-weekend ma' artista li l-iktar ħin li tkun kuntenta meta tkun qiegħda f'postijiet remoti 'il bogħod min-nies. Nilqa' miegħi lil Natalie Micallef. Hello Natalie, kif int? Insellimlek.
Happy weekend.
Grazzi tal-li ċċettajt l-istedina, isma' kurżita', kemm inti twila? Metru u tmenin, xi ħaġa hekk. Imma għandi t-takkuna llum. Għalhekk qiegħda naqra twal minni mela. Ejja, mhux naqra. Isma', b'mod normali l-irġiel ikunu itwal jew iqsar minnek? Skont fejn tmur.
Għaliex?
Qed l-Olanda ħassejtni nagħlaq. Għax kie- kienu daqs- Il-Greċja bħal hawn.
Bħal hawn, isib- Ejja, ikunu ejja. iqsaru. Insomma, ta' jisu jisa. Jiddependi.
Eħe, anka skont l-età. Jiena ħa mmur f'posti biex inkompli mat-tradizzjoni ta' Prime Time għax nagħti li kull min jiġi hawnhekk jiena nirreġistrah. Isem u kunjom. Natalie Micallef.
Natalie Micallef. Data ta' twelid. Għadni kemm għalaqthom fl-ewwel ta' Marzu. Ii happy belated.
Ta' 80 jien.
1980. Fejn inti mwielda, Nat? Sydney, l-Awstralja. Awstraljana inti?
Ija. Ara, ma kontx nafha din. Residenti? Ħeqq, nofs il-Greċja u nofs Malta.
Professjoni?
Mela, jiena għalliema, imma issa artista. Artista.
Nett, meta tkellimt mal-mamà, qalt li dik minn meta kienet tfal kienet tingwala tajjeb mal-Griegi. Hija veru.
Kif?
Ehm, skont missieri meta għedtlu li jiena ħa mmur ngħix il-Greċja, qalli inti mindu kont Għadek timxi mbe! Ħrabtilhom u sabuni nilgħab ma' Grieg fuq il-lawn barra l-Awstralja. Kemm ilek tgħix il-Greċja issa, Nat? Issa ħa nagħlaq għaxar snin f'Ġunju. Dejjem tirrakkonta, Nat, li inti l-enerġija tiegħek iġġibha min-natura. Hija veru.
Kif? Hija xi ħaġa li meta mort hemmhekk, l-ewwel nett ħassejt qisni mort lura fiż-żmien. Qisha Malta tal-imgħoddi, dak it-tejp, tfal jiġru barra jilagħbu, natura kullimkien, karozzi ftit li xejn. Bħalissa qiegħda ngħix fi Xanthi fejn għandek il-city life, però, Dalwaqt issa fit-tnax ta' Marzu ħa mmur fil-muntanji ta' Agrafa ħa nfittex dar u ħa nispiċċa jiġifieri ninqat'. Skont ommi jien sejra b'lura. Għaliex sejra b'lura? Jien naħseb bil-quddiem sejra mhux b'lura. Imma skont kif toħodha. Għaliex bdejt nistudja, bdejt l-università, xtrajt dar, Imma issa qiegħda dejjem innaqqas. Ik, inqas ma jko, nemmen li inqas ma jkolli affarijiet iktar inkun ferħana fil-ħajja. Lil mamà meta kont tfal kont tgħidilha li trid tmur tgħix fid-djar tal-butir. Ejju, ejju. Liem huma daw id-djar tal-butir? Kont nimmaġinhom djar bojod u ma kontx nimmaġina li jkun hemm irkejjen u kantonieri, kont nimmaġinhom tondi. Meta mbagħad rajt id-djar ta' Santorini għedt dawn huma! Irrealizzajt li dawn kienu djar tal-butir. Nat, in-natura tirrifletti ħafna fl-arti tiegħek. Wieħed mill-isbaħ eżempji tal-arti tiegħek huwa Ġnien il-Paċi tal-Gargur. Litteralment m'hemmx kantuniera li ma ħadtx ħsieb li tittrasformha. Dak il-proġett min jaf kemm domt għaddejja fuqu? Issa ilni għaddejja xi erba' snin. Ifhem, mhux erba' snin kontinwi, kull darba li niġi Malta iqabbduni daqq agħmel hekk, daqq agħmel hekk. U Li bdejt l-ewwel li kell li raw kien ix-xogħol tiegħi tal-Greċja. Fejn il-Greċja kont naħdem ġo impinġi l-iskejjel u impinġihom b'xejn. Għax speċi kont nara t-tfal jifirħu kont ngħid għalfejn m'għandniex inżejnu l-iskejjel. Issa pereżempju ħa nieħu wkoll ward ta' sptar. tat-tfal il-Greċja. U meta mbagħad is-Sindku tal-Gargur rat ix-xogħlijiet fuq Facebook għax kumbinazzjoni il-ġara ta' ommi, qaltli titħajjar qaltli nibdew il-ġnien. U litteralment trasformajtu, ma ħallejtx arblu 'l wieħed li hu wieħed li mhux trasformat. Ngħad, meta bdejt il-ġnien il-paċi? Immaġinajt li ħa tidħol daqshekk fid-dettall fih għax litteralment sa l-iċken kantuniera mimlija dettall ukoll għax dik hi l-isbaħ ħarġa minnu. Hu beda pass pass. L-ewwel bdiet il-kamra ta' fejn hemm il-gym, hemm qisu gym barra. U mhux suppost kelli nagħmel iż-żewġ ħitan. Imma u mbagħad bdejna biċċa biċċa u mbagħad bdew jgħidulu issa nkomplu n-naħa l-oħra u nagħmlu 'l hemm u nagħmlu 'l hawn. u dejjem nibnu. Anke pereżempju dan l-aħħar kien hemm xi tankijiet taż-żejt li bdew jgħidu fejn ħa narmuhom u x'se nagħmlu bihom u jien għedtilhom għaliex ma nżommuhomx u impinġihom. U trasformajthom. U eżatt.

Le, mela, l-ewwel ħaġa kelli relazzjoni allura kien qalli jien mhux ħa niġi ngħix Malta qalli jekk trid ejja inti. U kont teacher jiena ġo skola fejn tlaqt mill-iskola u ħadt sena unpaid għax ma kontx naf is-sitwazzjoni kif se tkun u ma stajtx insiefer bl-ajruplan għaliex kelli l-fenek miegħi. Strajt ħallejt il-fenek jitla' mal-ajruplan imma jiena ma ridtx għax ma ridtx nitfgħu mal-bagalja. Kienet tkun kedda għalih.
Eżatt, plus li kien kellu naqra żmien u ma ridtx nirriskja. U ġie għalija bil-karozza. U tlaqtu minn Malta għall-Greċja bil-karozza. Iva. Kemm domtu sejrin?
Xi jumejn. Jumejn.
Ara, trid titla' ovvjament l-Italja, mbagħad mill-Italja. Minn Bari qsamna għal Umenitsa, il-Greċja, u mbagħad soqna mill-Greċja sa Xanthi. U ovvjament minn dak minn għaxar snin ilu 'l hawn, ovvjament ħajtek issa qiegħda maqsuma bejn il-Greċja u l-Italja. Ħefi sfortunatament m'għadux magħna. Iva, Ħefi ħalliena għax imbagħad kellu għaxar snin meta miet. Ehm, jiena ma ridtx niġi lura Malta. Jiena ukoll ir-relazzjoni ma komplejthiex u ma kontx nurihom il-familja tiegħi li ħassart għax riduni ovvjament niġi lura. Tiġi lura? Però jiena rrid nibqa'. Isma', il-ħefi żammejt il-memorja tiegħu ħajja billi ttrasformajtu. Eħe,
l-annimali taf kemm iwaqqgħu suf u ħadt is-suf tiegħu u ħdimt fenek żgħir bħalu. Sadattant kont intella' r-ritratti fuq Facebook ġo Bunny Group U splodejt bl-ordnijiet. Għax kulħadd ried ovvjament jikkrea memorji tal-fnik tagħhom. Eħe, kulħadd kont naħdimhom bin-needle felt. Naqt, ftit tal-ġimgħat ilu ċċelebrajna l-Karnival. Inti fil-Greċja attiva sew fil-Karnival tal-Greċja. Iva. Kif jiġi ċċelebrat bħalna l-Maltin? Ehm, le, li jagħmlu kull kunsill, jgħidulu, tagħhom, ikollu kostum. u inti tmur u tixtri tordna l-kostum skont il-qies tiegħek eċċetera eċċetera. Issa, kull grupp ikollu qisu madwar tliet mitt żeffien. Jiġifieri jekk jien tal-Furjana, eżempju, tal-Furjana kulħadd liebes l-istess mod. Hekk hu, hekk hu.
Imbagħad ikunu gruppi gruppi, iż-żifna kulħadd jiżfen kif irid. jiġifieri mhux bħal Malta kollox organizzat. Hija iktar freestyle, liberali. Eżatt, eħe.
Issa, jiena dejjem nagħmel kostum jien. U dejjem ikun daqsxejn bombastiku l-kostum u ma nkunx nista' nisfhem mal-folla. Dis-sena xi ppreparajt? Dis-sena kont il-ġwienaħ ta' Pegasus. Min jaf biex ħriġt mela bħala kostum. Isma', tieħdu l-okkażjoni wkoll li għall-Karnival tagħmlu l-karità.
Eħe, immorru fil. Mela, e u jkun hemm ir-Re tal-Karnival u r-Reġina. Kull darba jgħiduli biex noqgħod ir-Reġina ma jiena ma naċċettax. Għax inħoss li la jien m'iniex Griega, inħossni m'iniex mhix ħaġa sew li nieħu post ta' Griega. Imma nieħu sehem billi niżfen u mmorru wkoll l-isptar u nqassmu xi rigali lit-tfal. t'hemmhekk. Natalie, Ħa mmorru għal waqfa sejra ta' riklami. Kif niġu lura, nixtieq li nitkellmu naqra fuq dar-ritratt, ara jiena. Wasal dar-ritratt tiegħek. Dik wirdiena! Eħe.
Dik kellna, kellna ċ-challenge li nieklu wirdiena ħajja. U inti kiltha?
Jiena vegetarian. Ħa mmorru għal waqfa sejra ta' riklami, mbagħad iġi jgħidli naqra jekk intix vegetarian jew le u jekk kiltiex. Huwa fatt magħruf li l-klieb meta jixxieħu mentalment ma jibqgħux svelti. L-abilità tagħhom ta' kif jaħsbu tibda tinbidel. Normalment din l-imġiba tibda ssir viżibbli mill-età ta' seba' snin. ċertu esperti jqabblu dan mal-kundizzjoni tad-dimenxja fl-umani. Bħala sidien, Irridu l-aħjar għall-klieb tagħna u rridu ngħinuhom jixjieħu kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Purina Pro Plan għandhom firxa ta' prodotti li jistgħu jgħinu lill-klieb tagħna jħossuhom aħjar. Dawn il-prodotti tal-ikel tal-klieb huma sostnuti mix-xjenza u jinkludu nutrijenti u xaħmijiet veġetali li jistimulaw il-moħħ u jgħinu l-moħħ jiffunzjona aħjar. Jekk trid tkun taf aktar, staqsi lil tal-pet shop jew lill-veterinarju tiegħek. Jew inkella, agħmel kuntatt miegħi permezz ta' Facebook għal iktar informazzjoni.

ideali u magħmula biex ninżamm għal dejjem, hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xem artiġanali magħmula b'imħabba.
Int first time buyer? Din għalik. Għotja ta' 1000 euro fis-sena għal 10 snin. Jibbenifika kull min xtara proprjetà minn Jannar 2022 il-qoddim. Applika fuq housingauthority.gov.mt jew ċempel fuq 153 ngħinuk issir sid ta' darek.
Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time il-lejla bdejt il-weekend fl-imkien ma' Natalie Mikallef, artista Maltija li tgħix ħajjita bejn Malta u l-Greċja. Konna qegħdin nitkellmu fuq ix-xogħol inkredibbli li għamlet fi ġnien il-paċi. Il-gargur kif litteralment trasformat kull kantuniera u qabel ma tlaqna r-riklami, lil Natalie jiena ssorprendejtha naqra b'dan ir-ritratt. Fay, għalkemm hi veġetarjana, qbadniha b'wirdiena ħa tikolha. Natalie, dik kienet sfida ta' likirix. Eżatt, kienet sfida u jiena ma stajtx nikolha. Dak il-ħin qabadni panic attack għax bdejt nara l-wirdiena tagħti li qisha qed. Mela hi tkun għadha ħajja?
Eħe, kienet għadha ħajja. U x'għamilt?
Kienet ġo tubu.
U kellna nonfħu u ovvjament tonfoħ u jekk tiġi ġo ħalqek trid tikolha. Jiena minn qabel għamilt din tat-tubu qabadni estru dak il-ħin. U lil Joseph għedtlu, għedtlu jiena vegetarian u qabel ġejt għadtilkom li żgur mhux ħa niekol laħam. Qalli dik mhux laħam, għedtlu dik kreatura daqs kemm int int. U daqskemm hi kelba. U kien qalli, alright, qalli mela inti trid iżżommha ħajja għal 30 sekonda ġo ħalqek. U dak il-ħin ħassejt paċi kbir. Għax l-ewwel ħaġa jiena mhux ħa ngħidlek jien nagħmel xi ħaġa tajba għax ma nikolx laħam u nirrispetta 'l kull min jiekol il-laħam, però jien nagħmilha xi ħaġa personali. Hija xi ħaġa li jien ma nistax. U bdiet tiċċaqlaq f'dik it-tletin sekonda? Ii, ii, eħe. Jiena għalaqt b'ilsieni l-gerżuma biex ma tidħolx, biex ma tibqax dieħla, u żammejtha. Ara kif ħarġet tiġri xejn ftaħt ħalqek. Le, miskina, ridet tibqa', kelli nimbotta b'ilsieni. Ħassitu għomdu hemm ġew. Kienet qabdet tiġi kowżi, bdiet tidra. Isma' Natalie. Ħa nieħdok lura fl-avventura ta' Licorice. Intom kontu mortu t-Tanzanija, le? Tanzanija, eħe. Kif tirrakkuntha bħala esperjenza vera diffiċli kif tidher fuq it-television? Hija diffiċli, però ħa ngħid il-verità, jiena dawn l-esperjenzi. Hawnhekk qed naraw filmat tiegħek fl-aħħar ftit ġranet, le? Eħe.
Hemmhekk konna liberi u konna dalwaqt. Hawnhekk kienet għaddiet l-avventura, le? Eżatt. L-aħħar naqra. Eħe. Kont qed tgħidli fuq l-avventura, vera diffiċli. Eħe, hija diffiċli, speċjalment għaliex vera nkunu bla ikel. Fil-programm tgħid le dawn vera nkollu jieklu, imma vera nkunu bil-ġuħ u nitilgħu l-muntanja bil-ġuħ. Jiena l-avventuri nagħmilhom. Nagħmilhom, mhux ħa ngħidlek kuljum, imma kull jumejn nitla' fil-muntanja u dejjem nivvinta xi ħaġa. Għadni kemm ġejja minn camping jiġifieri llum. Però l-iktar ħaġa diffiċli kienet li nitolbu l-karità għand il-foqra li għax inti tispiċċa ma jkollokx flus. Bla mobile, bla flus, b'xejn. U lanqas ħin ma nkunu nafu xejn. U n-nies tat-Tanzanija kienu jgħinulkom? Kienu foqra u l-iktar nies foqra jgħinuk. U tant kont inħossha iebsa dak il-ħin għax jien kont nixtieq intihom id-dinja. Mhux hekk?
Meta nista' imma dak il-ħin ma kellix. Li kont inħossni vera skomda u nistħi. Natalie, fadlilna l-aħħar 30 sekonda għadna kemm nibdew it-tielet xahar tas-sena 2023. Hekk x'mira għandek għal dis-sena? X'inhi hekk l-għan prinċipali tiegħek? L-ewwel ħaġa hija li nkun ferħana. Issa, il-ħaġa li tagħmilni ferħana hija n-natura. U sejra nfittex dar fil-muntanji ta' Agrafa biex ninqata' u noqgħod hemm. U tibda r-rebbiegħa u nara l-orsijiet. Natalie, jiena nerġa' nistiednek hawnhekk fuq Prime Time fix-xhur li ġejjin biex tgħidilna naqra jekk din il-ħolma saritx realtà u hekk fuq kollox irnexxillikx tara l-orsijiet tajjeb. Grazzi ħafna Natalie, għandi ftit rigali żgħar għalik biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita, għalik għandna numru ta' prodotti Fior di Vita biex tkun tista' tikkrea dak iċ-cheese platter perfett kif ukoll grazzi għal Berocca, Għalik, għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni. Grazzi għal Yougity, għalik ukoll, għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali, Youghi, biex tagħlaq il-ġurnata, m'hemm xejn itjeb milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te tajba. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma veru tajbin, però mhux tajbin biss, tajbin ukoll għas-saħħa u ħafna minnhom huma kollha veġetarjani, jiġifieri pratikament Ħa tkun tista' tippreparahom kollha. Grazzi, eh. Grazzi ħafna, Natalie, u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi. Qabel ma nħallilkom lilkom it-telespettaturi, illum nixtieq inniedi kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Purina Pro Plan. Qegħdin infittxu klieb anzjani, nixtiequ naraw il-klieb tagħkom li huma anzjani li għandhom 'il fuq minn seba' snin. Ibgħatulna ritratti tagħhom u għidulna naqra ftit fuq il-karattru tagħhom, għidulna ftit fuq l-istejjer tagħhom, ovvjament Jekk ilhom 'l fuq minn seba' snin magħkom għandhom ħafna xi għandkom ħafna x'tirrakkuntawlna fuqhom. Għalhekk qed nistenna r-ritratti tal-klieb anzjani tagħkom permezz ta' Facebook jew inkella Instagram. Owen Bonnici, dott-TV u dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Purina Pro Plan jista' joħroġkom rebbieħa. Jien nawguralkom il-serata t-tajba tal-lejla, ħa niltaqgħu għada, ovvjament biex nilgħabu kontra 30 sekonda u tinsewx tirreġistraw fuq in-numru 50612100 permezz ta' SMS biex terbħu l-jackpot tagħna fi flus cash.

Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.